Kont qed nagħmel il-BA jiġifieri fil-Malti u fl-Ingliż. U darba fost l-oħrajn osservajt li kien hemm avviż biex titwaqqaf l-qda tal-Malti, l-avviż kien poġġieħ fin-notice board il-Professor Oliver Friġġini. Hi mill-ewwel interessajt ruħi f'di l-qda ma kontx naf li għada qadima ħafna li tmur lura sal-1931. U il-Professor Friġġini ġifieri mill-ewwel kellu din l-idea li jinvolvi lill-istudenti. Fil-fatt għall-ewwel darba fejn fl-imgħoddi kien ikun il-President tal-Għaqda tal-Malti kien ikun il-Kap tad-Dipartiment tal-Malti, f'dan il-każ kien Professor Oliver Friggieri, u ma riedx li jkun hekk u xtaq li jinħatar student. Il-President ikun minn fost l-istudenti. Fil-fatt inħatar George Said kien minn fostna l-istudenti. Fost l-ewwel proġetti li kien hemm, ma l-ewwel kien hemm il-mafkar ta' Dun Karl. Kien hemm iċ-ċelebrazzjoni tal-Indipendenza wkoll u l-Gvern naħseb xtaq li jinvolvi lil mafkar ikun parti minn daw iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Indipendenza. Imma Il-mafkar kien għadu li tisir tal-bronz, ridna nsibu nagħmlu l-allokazzjoni tiegħu, affarijiet li jieħdu ħafna żmien. U fil-fatt il-monument dam ħafna dam għaxar snin biex sar. Imma minn kumitat għal ieħor dejjem baqa' fl-aġenda il-monument ta' Dun Karm. Sakemm fl-aħħar inkixef fl-2000, fis-sena 2000. Il-Furjana, il-Furjana. Eh, l-għaqda tal-Malti bdiet u vera għandek l-ewwel fażi tagħha fil-perjodu mqalleb tal-żmien il-kwistjoni tal-lingwa. Ġifieri għandek l-Luzar Brifol, l-Ġużeb Bonnici, za studenti ġejjin mid-dinja tal-mediċina. Liema imma li jħossu li l-Malti għandu jkun preżenti fl-Università. U allura diġà qed huma l-katalisti, biex ngħidu hekk, l-katalisti biex ikun hemm preżenza tal-Malti b'mod akkademiku. Tinsewx li l-Malti ma kienx preżenti, jiġifieri, da bħala suġġett għall-istudju. U għandek dawn l-istudenti li jlaqqgħu lill-awturi, jaqraw il-poeżiji, Kien hemm certain eżamijiet li inkoraġġihom, Saidon li eventwalment imbagħad ħa l-għaqda f'idejh. Mela qed nitkellmu meta ġifieri l-għaqda tal-Malti għaddejja minn dan il-perjodu ta' taqlib anke kwistjoni tal-lingwa, hux vera, u wara Rużar Briffa u Ġeża Bonnici dawn jibdew anke il-pubblikazzjoni ta' Il-Leħen il-Malti, rivista Leħen il-Malti, li bdiet, bdiet mill-Akkademja tal-Malti, dak iż-żmien l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Li ġara kien li Rużar Briffa kien viċin ħafna tas-Segretarju tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, Franġisk Saver Caruana, kienu ħbieb kbar, u Rużar Briffa lil Franġisk qallu, isma' qallu, għandi nukleu ta' żgħażagħ li jħobbu l-Malti u jixtiequ jippubblikaw, U Francis Xavier kellem li President, li Ġużu Mosca Tazzopardi, għallu isma għallu għantu intu ikollom numru għalihom. U fil-fat ħarġet l-edizzjoni ta' il-Malti, speċjali tal-istudenti tal-Università. U poġġew l-arma tal-Università. U dik naħseb kienet umbat li tat il-bidu, għax umbat minn hemm tant wera interess dan il-numru, ta' il-Malti li minnu mbagħad beda joħroġ il-leħen il-Malti. Jiġifieri biex ngħidu hekk minn hemm iż-żerriegħa minn hemm bdiet bis-saħħa ta' Rużar Briffa, Fraġista Ferkarwan, ovvjament Ġuża Bonici. Imma mbagħad Rużar Briffa rrid ikompli l-istudju tiegħu, kien rebaħ dik il-borża ta' studju biex ikompli jispeċjalizza fil-qasam ta' dermatoloġija. U Bonnici żamm l-għaqda f'idejh għal ċertu żmien imma mbagħad għaddiet f'idejn Saidon, Pietru Pawl Saidon. U hemmhekk għandek disa' snin ta' taqlib fis-sens ta' Saidon kien bniedem militanti, jiġifieri jikteb u ittri mar-Rettorat u mal-Gvern, miegħu kien hemm ukoll Anton Buttigieg. Spiċċat l-għaqda tal-Malti anke spiċċat imkeċċija mill-Università. Ġifieri kien hemm dan l-inkwiet għaddej bejn minħabba kwistjoni tal-Malti ġifieri. Imbagħad eh, jiġi l-perjodu ta' Kulina ngħidu jiena. Ġuże Kulina jistudja, imur jistudja jiġi mażul mill-gvern dak iż-żmien ovvjament Gvern, konna taħt l-Ingliżi, jinażel biex ikompli d-dottorat tiegħu fil-Malti, structure of Maltese, u vera. E, e, eventualment, mbagħad meta jiġi bil-pattu kondizjoni li jġib id-dottorat. Iġib id-dottorat u tinfetaħ il-katedra tal-Malti. E, minn hemm mbagħad għandek perjodu twil ta' kmisses ba' 37 sena ta' 37 sena fejn akkulina Imexxi d-dipartiment, jibnih, jistudah, iġib għalliema ġodda fih, jippubblika r-riċerka, teżijiet u sadattant jippubblika l-leħen il-Malti. Il-leħen Malti jibqa' għaddej fil-pubblikazzjoni tiegħu. programmi fuq ir-rediffusion dak iż-żmien, dejjem kien għaddej, Aquilina dejjem kien irid jgħallem, kellu din il-forte fih li jrid jikkomunika man-nies u jgħallem lin-nies. Ir-rediffusion kien il-mezz tal-komunikazzjoni ta' dak iż-żmien. U għadna, għad għandna bis-saħħa ta' Aquilina rrid ngħid ukoll, għad għandna miġburin għax hu kien ħa ħsieb għall-quddiem, Kellu dil-viżjoni għal quddiem, biex ngħidu hekk, ħaseb jirrekordja l-vuċijiet ta' l-awturi ta' żmienu. Allura, bis-saħħa tiegħu għandna pereżempju l-vuċi ta' Rużar Briffa, għandna l-vuċi ta' Pisani, Ġorġ Pisani, ta' Karmenu Vassallo, ta' Tom Buttigieg, ġifieri bis-saħħa tiegħu għandna l-vuċijiet ta' dawn l-awturi li jissilhom li ħallewna, imma l-inqas, hux vera, għad għandna jaqraw il-poeżiji tagħhom, jintervistom fuq il-ħajja tagħhom. Iva, il-perjodu mbagħad meta l-Fakultà tal-Arti fis-snin 70 tiġi żarmata mill-Università, l-għaqda tal-Malti hemmhekk tagħmel perjodu wieqfa. Ma tieqaf jiġifieri. Wara Kulina mbagħad kien hemm perjodu qasir fi ħsieb Dun Karmsand, imma mbagħad kien hemm biex ngħidu hekk dik il-kriżi fis-snin 70, fis-sebgħinijiet. Fis-snin 80 mbagħad meta l-Fakultà tal-Arti raġgħet ġiet ir-rifondazzjoni tagħha, Dak iż-żmien imbagħad kien hemm Professor Vefriġieri li kif qed ngħidu ried jinvolvi lill-istudenti. U allura l-Għaqda tal-Malti terġa' issib ruħha posta taħdem mill-qrib did-darba b'aktar fim, b'aktar saħħa biex ngħidu hekk għax għandha eh, mill-ġdid il-kap tad-dipartiment u tifhem ħaġa waħda imexxija Flimkien mal-istudenti naturalment. Jiena l-Għaqda tal-Malti, ġifieri, ħadta bħala r-riċerka tiegħi fil-teżi tiegħi għall-MA, ġifieri, u jien minn għalija li ħa nsemmi l-perjodu tiegħi, ta' tiegħi u tal-kumitat li kont fih, iż-żmien li esperjenzjajt jien fl-għaqda. U fil-fatt, tant akkumulajt materjal li wassalt l-istorja sa żmien Aquilina. Sa żmien Aquilina għax imbagħad hekk spiċċajt għat-teżet l-għaqda tal-Malti baqgħet taħdem u tkompli imma dik storja oħra. Ġifieri hekk spiċċajt għat-teżi għad hemm ħafna x'ngħidu. U għad hemm ħafna x'niskopru wkoll, ġifieri intom qed tkomplu wkoll ir-riċerka tagħkom li għalija ħa tiswa wkoll kieku biex dawk il-lakuni li għandi vojta nimlihom ukoll. Ħafna intervisti forsi xtaqt nagħmilhom ma m'għamilthomx. Jiddispjaċini li ma xtaqt iktar tarif Fuq il-fergħa drammatika, pereżempju tal-Għaqda tal-Malti, il-fergħa drammatika kienet attiva ħafna. Nitkellmu ġifieri snin 50 u hekk. Il-fergħa drammatika għatex kemm kienet attiva u kienet toħroġ eh, eh, kienu jaħdmu drammi, drammi, eh, is-sena tal-imħabba per eżempju, ta' George Pisani, kienet kienet anke ħolqot kontroversja għal dak iż-żmien, iva. L-innu tal-għaqda, per eżempju, għanna l-innu. Emma l-mużika ma nista' nsibha mkien għad qed infittixa. Hemm l-innu tal-għaqda. Hemm l-innu tal-għaqda. Jgħid fil-leħn il-Malti, sibu fil-leħn il-Malti. Missa l-għadni, ma ma nafx, eh, ma naf li sar ġim mużikat, ġim mużikat żgur. Għax kien hemm kien sar programm fil-miliet, kien hemm programm fil-miliet. Kien hemm minn għalija wkoll Ġużè Cassar Pullucino involut. U kien ġie u dan innu ndaqq. Hemm ritratt ukoll, hemm ritratt. Imma dan innu għadna qed infittxu. Iva, iva, ma blamment hawnhekk qiegħed imniżżel, qiegħed imniżżel blamment. Issibuh fil- insibuh iva, suppost. Hemm ritratti, ġifieri. Dak kien itwal perjodu żgur. Jien niftakar darba minnhom tkellimt ma' kont nitkellem ma' Ġużè Cassar Pulocino għax jien hawn nirriċerka lill-għaqda ġieli sibt xi lakuni u xi żmien meta tbissimli qalli qalli kultant hu qalli kien ikun hemm xi waqfiet 'l hemm u 'l hawn, jiġifieri wieħed jidentifikahom forsi mar forsi ma jsibx xi edizzjoni tal-leħen il-Malti, qed tifhem? Li jiskantani huwa pereżempju l-fatt li fi żmien il-gwerra fl-aħħar snin April 1942 il-leħen il-Malti jibqa' joħroġ. Tinduna anke mit-tip ta' karta, il-karta mhijiex l-istess eh, kwalità tas-soltu, imma xorta joħroġ minkejja ġifieri bombi niżlin u ara naqra l-orgolju ta' dan nies kemm kien sod jibqgħu għaddejjin minkejja l-bombi niżlin fuqhom. Ġifieri hija meravilja. Però li twal perjodu li kien kien hemm l-għaqda tal-Malti naħseb baqgħet taħdem ukoll xorta waħda fis-snin sebgħinijiet Ġużè Cardona u s-Sinjorina Mary Rose Gatt baqgħu jinvolvu lill-istudenti u anke joħorġu fuljetti. Qed tifhem? Imma ma nistgħux ngħidu li kien hemm l-istess ħaġa qed tifhem ta' qabel dak il-perjodu. Hija importanti ħafna għax jiena dejjem nara li l-għaqda tal-Malti, fl-għaqda tal-Malti għandhom jitrawmu l-istudenti eh, fix-xogħol fil-ħidma volontarja għal-Malti. Din il-ħidma volontarja diversi kariga, karigi li toffri l-istess għaqda, president, segretarju, teżorier, dik dik l-esperjenza importanti Ħa tiswa aktar 'il quddiem jekk dak li jkun ma jiqafx hemm imma jkompli l-kuntatti tiegħu u jgħaddi anki għall-akkademja mbagħad. Jiġifieri aħna m'aħniex hawn għal dejjem u s-sigriet ta' kull suċċess f'kull moviment huwa l-kontinwità. Irid ikun hemm il-kontinwità. Jiġifieri imma dik il-kontinwità trid tkun imsaħħa bl-esperjenza minn miż-żgħożija. Allura għandek l-Għaqda tal-Malti fl-Università qed taħdem mill-qrib, jiġifieri għandek studenti jirriċerkaw, u dik l-esperjenza importanti ħafna terġa' titħaddem aktar forsi b'saħħa fl-Akkademja tal-Malti. Minn hemm imbagħad terġa' jinfetħu aktar it-toroq għall-Kunsill tal-Malti, għall-Kunsill tal-Malti u diversi entitajiet oħra li hemm. Qed tifhem? Jiġifieri kull għaqda, mhux l-għaqda tal-Malti biss, kull għaqda li hemm, l-għaqda tal-qarrejja tal-provi, l-għaqda Poeti Maltin, kull għaqda li għadha taħdem, tiffunzjona, għalina hija importanti għax minn hemm hemm il-fjur, hemm iż-żerriegħa li minnha ħa tkompli l-Akkademja. Aħna xtaqna li mal-President ta' Malta niċċelebraw Jum l-Ilsien Malti fil-jum propjament għal dedikat għal-lingwa materna ta' kull pajjiż, Jiġifieri dak torganizzah il-UNESCO. Il-UNESCO sewwa. Imma aħna laqqamnieh jum li jsir Malti. Għax anki ġbditilna l-attenzjoni kienet l-eks President tar-Repubblika Mary Louise Coleiro Preca kien għatilna l-jum tal-lingwa materna u naqra għaltilna mhux aħjar jum li jsir Malti. Naturalment. U l-ħsib tagħna kien li għalkemm qed neħdu ħsiebu aħna bħala akkademja, imma talterna l-jum, l-okkażjoni kull sena, talterna u kull għaqda ikollha l-okkażjoni li tippreżenta ruħha u x-xogħol li tagħmel, jiġifieri qed tirreklama ftit il-preżenza tagħha Bix-xogħol tagħha lura mingħaliha konna bdejna mill-laqda tal-qrejja tal-provi, u mbagħad anki anki poeżija plus, qed tifhem? Jiġifieri u laqda tal-Malti, jiġifieri kull għaqda eh, meta jmissa tiċċelebra lilha nnifisha f'dan il-jum. U hekk kulħadd imissu. Eh, tifhem kull xi darba jmissek L-importanti li tibqa' attiva u ħajja, hu, qed tifhem? Dika kienet ukoll kollaborazzjoni mal-għaqdiet dik. Waħda mill-isbaħ memorji li għandi naturalment hija tal-meta organizzajna il-Kungress ehm, il-letteratura Maltija mis-snin 60, mis-sittinijiet l-hawn. Ir-rabta tal-awtur tal-awtur ma' soċjetà. Kienet l-ideja ta' l-Professor Ive Friggini minn ġdid li namlu dan il-kongress, għamilnieh konna ġol Haland Hotel u attendew ħadu sen fih l-aħjar imħuħ sa kellna lil ġviri niftakar Dr. George Nusut Kirkop, il-Professor Ive Friggiri ovvjament, eh, dak iż-żmien Dr. Bernard Mikallef, l-lum professur, lil Dr. Alfred Sant, jiġifieri kulħadd jagħti sehmu f'dan il-kungress wara l-moviment hawn mil-letterarju speċi sar minnha l-letteratura Maltija fejn qiegħda. U dak kien kungress li ġibed l-attenzjoni ta' min kien interessat f'Malta fuqna, jiġifieri kien warajh u mbagħad għamilna kungress ieħor Konna sejjaħnielu u li tennanna venut fl-Ewropa u konna ħloqna naqra kontroversja bih dak għax speċi Maħna konna l-ewwel għaqda li biex ngħidu kif diskutejna l-mistoqsija kbira jekk Malta hix imħejjija biżejjed biex tkun parti mill-Unjoni Ewropea u l-fatt li għamilna t-titlu kif għamilnieh, imma aħna għamilna mistoqsija u li tinna għandna venut fl-Ewropa, mistoqsija, speċi, għarajt, ħloqna naqra ta' kontroversja wkoll biha. Aħna lesti bħala poplu biex inkunu parti ma' dawk il-pajjiżi ħafna ikbar minna. Jew ħa nimbalgħu, x'ħa jiġri minna? Ġifieri kien hemm dawn il-mistoqsijiet għaddejjin. dak iż-żmien, u aħna konna fost l-ewwel li bdejna niddiskutu, li bdejna niddiskutu npoġġu l-mistoqsijiet quddiem il-poplu Malti. Għal mill-ġdid ħadu sehem il-ħafna politiċi, jiġifieri. Jiġifieri kien hemm Dr. Gomez u Bonici, Alfred Sant, hemm eh, Prim Ministru Felix Adami. Eh, eh, Imma ma nistax ma nsemmix l-esperjenza sabiħa tal-monument il-Mafkar Nazzjonali ta' Duncan li, kif għedna, ħabbatna mhux ħażin, kien mill-bidu nett fl-aġenda u bqajna nippersistu minkejja l-ostakli kollha li sibna, saħansitra kellna anke l-applikazzjoni lesta fejn ħa npoġġu l-pedestal u fejn ħa jitqiegħed hu u nsibu min iwaqqafna u rridu jirreola, jiżgħu, jiġifieri jagħmlu. riolokazzjoni tiegħu. Ma qtajniex qalbna, niftakka konna stappajna 10,000 sticker u koll biex niġbru l-flus mill-iskejjel u mill-poplu, eh, ġviri għamilna kampanja ta' ġbir għawija. Oliver dejjem xtaq li dajkun tal-poplu mill-poplu għall-poplu, orajt? Ġifieri inti għandek l-għaqda tal-Malti ma qiegħda toħloq il-ħtieġa li jsir dan il-mafkar nazzjonali. Għax bust li ġa kien hemm, kellek il-bust fil-Biblioteka Nazzjonali, il-bust ovvjament f'Ħassebbuċ, imma mafkar nazzjonali ma kellniex. Kenna ta' Dante, Alighieri, mafkar sħiħ tal-poeta nazzjonali, ma kellniex. U aħna ħadna ħsieb li dan nagħmluh. Ħadilna ħafna żmien, vera, ħafna enerġija, ippersistejna u fl-aħħar waqqafnieh fejn qiegħed fih jinsab illum quddiem il-Monument tal-Gwerra u ġvera fil-Furjana. Diffikultajiet dejjem ħassib u iktar mill-aspett finanzjarju naħseb għax inti toħlom ħafna, tkun tixtieq tagħmel ħafna proġetti sbieħ. Imma l-ammont ta' flus huwa pjuttost miżerja ġifieri. L-aqda tal-Malti kienet tirċievi bħala qdiet oħra ammont ta' flus u iktar ma taħdem iktar jagħtuk. U dejjem konna nieħdu ammont ta' flus, imma ma kienux xi affarijiet kbar li bihom tista' tagħmel xi proġetti Qed tifhem li ta' barra minn hawn. Minn nuqqas ta' interess forsi wkoll li konna kien jiddispjaċina ħafna li forsi minn il-ġurnalisti forsi ma kienux jagħtuna daqshekk. Qed tifhem? Tħossok tażaq fl-ilma kultant mal-awtoritajiet għax tagħmel kemm tagħmel tipprova tixprunhom kemm tixprunhom. Jibqa' f'wiċċek donnu jgħidulek iva ma mbagħad jagħmlu li jridu fil-verità. Jiġifieri, iva, dak li jkun irid ikun naqra ossessjonat biex ngħidu hekk bl-idea nkella taqta' qalbek. Oh. Il-fira ta' ktib Malti, konna u koll eh, organizzena l-fira ta' ktib Malti li kienet eh, mill-ġdid. Eh, bis-saħħa ta' dik il-fira, ħafna studenti ġew u eh, mhux qed ngħid li ma kinux jafu, ma naħseb għenet biex jirrealizzaw kemm fil-fatt għandna kotba pubblikati bil-Malti. Għallin għal dik kienet saret fis-sala despot, niftakar illum ovvjament eh, saret eh, il-post fejn eh, jitħarġu għaw jamlu rehearsals il-Filarmonika tagħna nazzjonali, l-Orkestra Nazzjonali. Iġviri, hemmhekk konna norganizzaw ħafna attivitajiet. U nidejna wkoll, jiena kont nieħu pjaċir ħafna meta kien ikollna t-tnedijiet tal-kotba. L-Għaqda tal-Malti nidiet pereżempju l-Ħolma Maltija ta' Frans Sammut, nidiet Sayonara ta' Victor Fenech, u Provence ta' Trevor Zahra, u oħrajn ta' kittieba żgħażagħ li bħalissa forsi ma niftakarhomx. Imma dik kienet ukoll meta tniedi ktieb inti, qed tiċċelebra Mhux vera. Twelid ta' xogħol letterarju ieħor li min jaf hu, sakemm dan bniedem sakemm jippubblika jagħmel hekk. Jiġifieri sakemm ilesti u jara l-ktieb tiegħu mitbugħ aw stampat u jgħid, imma mbagħad dak ħa jibda t-triq, il-ktieb issa ħa jibda l-avventura tiegħu mal-qarrejja. Jiġifieri inti li qed tgħin lill-awtur issejjaħ lill-qarrejja u awturi oħrajn biex jiċċelebraw miegħu. Dik xi ħaġa, dik esperjenza sabiħa dejjem. Dejjem sabiħa dik l-esperjenza. Leħen il-Malti, l-lum, naturalment fid-dinja digitali tal-lum, l-affarijiet ħfifu ħafna. U t-toqot attent li xorta waħda tamel xol sew u tkun rett ħafna Għax il-perfezzjoni dejjem trid tibqa' minkejja l-għodod li għandna dejjem trid tibqa' fit fl-ortografija pereżempju, ma tħalli żbalji jaqbżulek. Da dejjem. Imma fi żmieni il-leħen il-Malti ukoll beda żmien diġitali kien beda sewwa nitkellmu bidu ta' snin design, designijiet. Bdiet u l-era diġitali, imma xorta niftakar konna Meta sar kien qed issir tiswija, kien jarġa' jittajpja, jaqbad il-faxxa u jwaħħalha fuq fejn kien se kien hemm żball. Jiġifieri jiena lħaqt dawk iż-żmien. Qabli tarġa' ta' qabilna kien issir kien issir biċ-ċomb, il-magna taċ-ċomb, kull jittajpja u t-tipi jiffurmaw ruħhom u jekk għandek żball titteqred kollox minn għalija u trid terġa' tibda. Jiġifieri llum. Tħaffef ħafna x-xogħol. Mill-ġdid ma kienniex dawk il-fondi u Alla jaf biex sakemm niġbru fondi biżżejjed biex nippubblikaw, nġibu l-isponsors, l-għajnuna min jisponsorjana, reklami, ġifieri ma kienx daqshekk faċli. Jien gost kbir tiegħi kien meta bdejna noħorġu l-leħen il-Malti li f'daqqa waħda bdew bdejt nirċievi talbiet ta' nies li ma nafhomx biex nibgħatilhom il-leħen. U tirrealizza li din għaqda inti għal ewwel tant kont għadek student. Qed tifhem ma tirrealizzax. Ma qabilna kien hemm ġenerazzjonijiet sħaħ ta' Maltin, ta', ta abbonati, ta' membri tal-għaqda li skoprew li l-għaqda reġeddit tiffunzjona. U kellhom il-kollezzjoni kollha forsi tal-leħen u riedu jkompluha. U bdejt nirċievi minn għandhom biex nibgħatilhom in-numri biex jabbonaw ħalli jkunu abbonati. Dik kienet esperjenza sebiħa wkoll, hemm tara l-kontinwità wkoll. Allura dawk kienu l-antiki, l-abbonati antiki, li baqgħu jinteressaw ruħhom f'kull ħarġa li konna noħorġu. Qed tifhem, jekk ma ssibx xi ħadd ukoll jgħidlek meta Fadlilha biex toħroġ din. L-awturi ovvjament li jkunu tawk ix-xogħol jiġru warajk ukoll, jixtiequ jaraw meta da ħa jidher. Ix-xogħol meta ħa jidher, ġifieri inti tgħidilhom isma' aħna qed naħdmu fuqu imma għad fadlilna naqra oħra sakemm joħroġ. Tifhem? Ġifieri dawk huma esperjenzi sbieħ ħafna. Jirrikjedu x-xogħol imma hemm is-sodisfazzjon ukoll. Xtatni, tatni esperjenza kbira, għal mit ninħobb lil Malta, ma kif kitib li Oliver Friġġieri, f'wieħed mill-kotba tiegħu jien kien iżgħir żball ehm, fil-ktib tiegħu eh, Il-ktieb tiegħu ta' wara il-ktieb tiegħu ta' wara fil-Parlament ma jgidux fjuri. Fi gżira ta' Parsi jikbru fjuri, skont kif tgħidha. Fi gżira ta' Parsi jikbru fjuri, jew fi gżira ta' Parsi jikbru fjuri. Sensiela ta' novelli hawnhekk. U fid-dedika tiegħu għamilli biex tibqa' tħobb lil Malta minkejja Malta. Ġifieri, tibqa' tħobb lil art twelidek minkejja l-ostakli li jagħmlulek, u ġifieri. Dak bħal meta inti, Oliver Friggieri kien jagħmlhomna profs dawn, kien jgħidhomna. Isek għandek musbieħ, għandi kun jikkwota lil Aquilina jekk m'iniex se żball, isek tixgħel musbieħ, malli tixgħel musbieħ hawn Malta, kulħadd jiġi biex jonfħu jitfih. Biex iddawwal, tipprova ddawwal imma ssib min jitfilek id-dawl, jiġifieri anke Aquilina stess kien jgħid lil Malti qisu s-Cinderella, ġifieri s-Cinderella li dik ta' Aquilina jiġifieri qiegħed ġo pajjiżi u minflok sidi Fis-sit tiegħi innifsi f'pajjiżi spiċċajt is-seftur ta' art twelidi. Ġifieri l-antiki kienu jgħidu l-Malti huwa tajjeb bis-sakċina. Jiena nikkotalkom li l-Prof. Smail Mifsud kellu bżonn jerġa' jidħol fiċ-ċina l-Malti għax illum qed ninkwetaw u l-istudenti tagħna qas jafu biex ngħidu hekk ikantaw lil Malti. Għax aħna fi żmienna konna nkantaw lilu Malti. Kull meta eh, ninġabru qabel ma nidħlu għal-lezzjonijiet, illum għaw skejjel li għazdi madhom jagħmlu. Tifhem, ġifieri eh, u aħna llum fl-aqda tal-Malti, u għantom għadkom għaddejjin, aħna fl-Akkademja tal-Malti, nibqgħu ntambru fuqha li l-Malti huwa l-irsin nazzjonali tagħna. U dak huwa wieħed mill-iktar X'taqbad tgħid eh, ingredjent tal-identità tagħna. Wara l-qada tal-Malti bqajt involut għax eh, jien diġa kont eh, membru tal-Akkademja fi żmien meta kont ġifieri dejt ħana tħeġġiġna wkoll biex nkunu fl-akkademja, imma bqajna naħdmu, sew, ġifiri. U ix-xogħol baqa' għaddej biex ngħidlek, tifhem? L-esperjenzi kif qed, l-esperjenzi li kelli fl-qadda tal-Malti, imbagħad stajt inħaddimhom aħjar fl-akkademja. Ġifiri kienu dik kienet esperjenza importanti ħafna u eh, ma tistax tkun fl-akkademja jisek minn ma jkollok esperjenzi. F'xi għaqda qabel, mhux hekk? Ġifieri s-swit li mhux ħażin, swit li ħafna. Eh, anki fid-dinja tal-pubblikazzjoni, pereżempju, x-xogħol ta' kif ktieb tasal biex tippubblika ktieb, dika kienet esperjenza wkoll. U nibqa' nitgħallem, dejjem tibqa' titgħallem, u dik il-ħaġa, xi teknoloġija dejjem tinbidel. Illum naraw kif, illum għandna l-fenomenu tal-Facebook. Aħna bdejna bil-karti tas Meta kont żgħir konna nilagħbu bil-karta saħħara u bil-duplicator, bil-karti tax-xema, ndawru biex nagħmlu. Illum fis-snin 80 mbagħad kien hemm il-meravilja tal-fotokopjar. Aħna li konna fl-Aqda tal-Malti dak iż-żmien, min jaf kemm staġibna u għedna hija għandna l-fotokopjar illum u bdejna nagħmlu affarijiet bil Tifhem? Illum id-dinja diġitali tgħidlek għandek Facebook. Illum kollox, illum Tista' tagħmilha torganizza xi ħaġa u ma xxandarhiex fuq Facebook qas iġilek ħadd. Jiġifieri Facebook sar għodda importanti li ma ngħaddux mingħajrha u qed tifhem? U hemm udjenza li għalkemm forsi meta inti torganizza xi ħaġa u forsi ma jiġux daqshekk nies, ma drabi oħra jiġu.